א גוטע וואך, א גוטע וואך, א מזל'דיגע וואך, א געזונטן זומער, ס'זאל זיין א יום טוב, ס'איז מוצאי שביעית יעצט, ס'זאל זיין די אייבערשטער העלפן ס'זאל זיין א יום טוב, מ'זאל זיך קענען מקבל זיין די תורה בשמחה ובפנימיות, אונז זעמיר אויפן וועג דא צו גיין טרעפן א מענטש וואס כ'האב מיך ריסענטלי באקענט מיט אביסל. ענד דער אינגערמאן האט אסאך צו פארקויפן ענד עז איי אלוועיס לייק טו סעי הי איז גאן טרו א לאט אוו טינגס אין לייף דעט געיוו הים אלל די ריזענס טו גיוו אפ יעט הי דידענט ענד לאמיר גיין זעהן וואס ער האט צו פארקויפן סאו וויל בי דער שארטלי ענד סטעי טונד.

סאו די מטרה פון אונזער שמועס היינט און אגעין איך איז מענטשן וואס רופן עס אן א אינטערוויו מען רופט עס אן א פאדקעסט איך רוף עס אן אז איך זע איז דא א מענטש וואס איך קען פון אים ארויסנעמען א אינספירעישאנעל מעסעדזש און עפעס וואס אנדערע מענטשן קענען ווערן אינספייערד ביקאוז יעדער איינער גייט דאך איבער זייער ווי מען זאגט מען הייבט אן די לעבן און מען סטראגלט אמאל איז דער איינער סטראגלט מיטן אויפשטיין אינדערפרי איינער סטראגלט מיט איידענטיטי קרייסיס מען טרעפט זיך איינגעמאן דריי פערטל יאר נאכן חתונה איך בין פריי וואס טו איך יעצט וואו גיי איך איך האב די פרידאם וואט עם איי דואינג וויט איט? אהמ סאו הערשי איז דעם אלעמען באקאנטן אונער פון די קאמפאני וואס הייסט פריידעי וואס וויפיל מיט רעדן דערפון האט נישט געזעהן באט כ'האב פארשטאנען פון וואס כ'האב געהערט אביסל אז ביז ביסטו אנגעקומען צו זיין די אונער פון פריידעי עז נאון עז עז איט איז.

און דאס האט דיך אויסגעלערנט? איך האב מיך אויסגעלערנט גוט די ביזנעס, איך האב מיך אויסגעלערנט גוט וויאזוי צו רעדן צו קאסטומער, איך האב מיך אויסגעלערנט מער וואס די קאסטומער דארף עכט, נישט וואס ער זאגט דיך וואס ער דארף, איך האב מיך אויסגעלערנט אסאך זאכן, באט דאס איז איינע פון די זאכן וואס איך האב מיך אויסגעלערנט.
מ'וועט אנקומען צו דעם, אבער איצט לאמיר אביסל צוריקגיין, ווי דזשאמפט א ליטל ביט עהעד אהעד אוו די געים. ביסט אויפגעוואקסן אין וויליאמסבורג? וועלכע חדר האסטו געלערנט? געלערנט אין סאטמאר.
געלערנט אין סאטמאר, כ'האב אזוי הנאה דערפון, איך זיץ מיט אסאך מענטשן וועם מען איך שמועס און איך הער מען איז אויפגעוואקסן אין חסידישע חדרים און באקומען די היימישע חסידישע חינוך און און מען זאגט ארויסגעקומען די טרוט פריוועילס, מען קומט ארויס מען איז סוקסעספול צו ס'איז א אינגערמאן גייט אין ביזנעס צו ס'איז אינגעלייט וואס בלייבן ביים לערנען, מען קומט ארויס אין חסידישע מוסדות האט מען האט מען עפעס.

און האב מיך שוין שכח געהאט פאר די זיבעצן יאר כמעט, און יא מיינע קינדער זענען אויך געגאנגען אין וויליאמסבורגער מוסדות, דא אין מאנסי איז שוין עס מער דיפיקאלט מיט די מוסדות, איטס וואן אוו די טינגס דעט מען נעמט זיך מאכן א דעסיזשען ווען מען קומט ארויס פון מאנסי, איך מיין ווי גייסטו שיקן די קינדער?
באט איך האב גענומען די אפראוטש אז ווער ס'נעמט מיך אן דארט בלייב איך.

אז ס'איז זייער א נארמאלע זאך און עספעשעלי אויף מיין טשענעל די פרעג כ'פרעג קוועשענס די קענסט מיר זאגן איך וויל נישט רעדן פון דעם און ס'איז נארמאל אסאך מאל קען איך עס ארויסקאטן צו נישט באט און ס'איז א נארמאלע זאך מיינע צוהערערס ווייסן אז כ'קען פרעגן אסאך מאל א פערסענעל קוועשען ווי דער מענטש זאגט לעטס גאו טו די נעקסט קוועשען לעטס גיין דאס ביזקאוז די קוועשענס וואס איך פרעג זענען נישט קיין מ'זאגט כ'האב דיר נישט אנגעגרייט די קוועשענס אונז האמיר גערעדט פאר ממש אפאר מינוט.

איז דא עניטינג פון די ישיבה יארן וואס דו קענסט זאגן היינט צוטאגס אז דאס איז סאמטינג דעט יו סטיל עמפליי אין יור דעילי לייף און דאס איז א ווי זאגט מען סאם קיינד אוו מעסעדזש דעט יו טאק אויס פון די ישיבה יארן וואס דאס באגלייט דיך נאך עד היום הזה? כ'קען נישט טראכטן פון עפעס.
לערנען א שטיקל גמרא האסטו זיך אויסגעלערנט אין ישיבה? אוודאי, יא. אדער דאס איז געווען.
יא, באט וואס הייסט ס'באגלייט מיך עד היום? אלעס.

ביסט נישט האסט קענסט נישט די גאנצע היסטערי העפענס טו בי אונז רעדן מיר יעצט צו דאס זאל זיין קאלער גרין אדער קאלער רויט באט ס'איז עפעס א ס'איז דא א מעסעדזש ביהיינד וואס דו ווילסט קאנוועיען און אריינברענגען און דאס דאס איז איי וואלד סעי מיין חוש אויכעט לייק יעדע מענטש האט דיפרענט לעוועלס פון ווי ער אפערעיט באט אט די דיפעסט לעוועל איז דא א פלאץ פון פון דיזייער פון רצון לייק וואס ווילסטו און יעדע מענטש האט

איז עס סאך גרינגער צו גיין ווייטער ביז די נעקסטע דיסיזשען איז טאן יו אי אפטער דאס מעיק דיסיזשענס טו אליינס וואט יו וואנט. סאו כ'האף עס איז יעצט אביסל א פערסענעל קוועשן. פאר כ'האב געפרעגט די קוועשן האסטו געלייגט וואס ווען ווי אלל אוו סאדען ווי פאונד סאמטינג וואס דו האסט גענומען פון דיינע ישיבה יארן. האסט נישט גע'חלומ'ט אז די קוועשן גייט אנקומען צו ווי ס'איז אנגעקומען. קארעקט. דאס איז א זאך וואס ביסט נישט די ערשטע מענטש וואס וואס איך פרעג מיך שבעה יארן וואס כווייס נישט מ'איז איבערגעגאנגען שבעה יאר אינסטעף מיין לעבן און ווי ווי קריכסטו ווען די קישקעס יעצט יעדע מענטש יעדן טאג וואס א מענטש גייט אדורך אין לעבן עווערי סינגל דעי איווען וואס איז דשאסט די נארמאל דעי מ'אויפגעשטאנען געקומען געגאנגען לייק יור נארמאל דעילי לייף איז אלעמאל דא א זאך וואס יארן שפעטער קען מען צוריק קוקן און טראכטן וואס האב איך מיך געלערנט פון דעם טאג וואס נאואינגלי אר איווען אפילו אומוויסנדיג וואס דאס האט מיך געגעבן דאס האט מיך געגעבן אינספירעישן און דאס האט מיך אויסגעלערנט עפעס עס האט מיך געגעבן א טול פארן לעבן סאו דאס חתונה געהאט סאו לאמיר גיין אביסל ווייטער סאו דאס חתונה געהאט און ביסט געגאנגען אין כולל נאכן חתונה? כ'בין געווען א שטיק צייט אין כולל, כ'בין געווען פאר א כולל יא.

וואס דיין גאנצע לעבן גייסטו ארבעטן און דארפן האבן א פרעשור פון פרנסה, און האסט נישט די עביליטי פון נעמען אפאר חדשים און אפילו א יאר האסט נישט די פרעשור, דו קענסט פאוקעסן ממש אויף א ווייב און לעבן מיט א ווייב און עקספיריענסן די תשונה ראשונה לאוו איז וואס דאס רופן אדער די היי, איטס ווערי העלטי טינג, יו נעווער גאנא געט איט און עס באקומט זיך פון דעיס שוין וואס דו קענסט עס לייענען אויף די רעסט פון דיין לעבן. אגעין, אז א מענטש האט נישט צו באצאלן די בילס, און מאשינס איז נישט געמאכט פאר יעדע מאשין קען עס ענדלען, דאן לאך איך אריין און גיב אוועי וואט טו דו, באט כאפצט ווי פאר מיך, איך האב נישט געארבעט ביז איך האב געהאט מיין ערשטע בעיבי, וויטש וואס לייק פיפטי מאנטס, און כ'קען דאך אנהייבן ארבעטן סתם פריער, וואס זשע ער דעט, כ'האב נישט געהאט קיין פרעשור, כ'האב געקענט שלאפן און.

אן א מייקראו לעוועל, דו קען טראסט למשל אז דו הייערסט איינעם צו טון סעילס, קענסט אים טראסטן זייער וויאזוי ער מאכט די סעיל אדער אדער צו וועם ער קאלט, באט דו מוזט נישט דו דו דו מוזט נישט אים לאזן דיסיידן וועלכע מינע קלייענט צו פאוקסן אויף. יו וויזשען אין די ביזנעס איז טו פאוקעסט אן לעטס סעי סמאל ביזנעסעס און יעדער טרייט צו גיין צו גרויסע קאמפעניס און סארי ס'איז נישט וואס אונז די ביזנעס איז פאוקעסט אויף סאו די קענסט לעטינג גאו אן די דיטעילס און סטיל העווינג יאר נשמה אין איט מיענינג יאר לייף פארס אין די ביזנעס צו מאכן זיכער יעדער איז אליינס ס'איז נישט נישט קיין סתירה אין די צוויי זאכן. מעגסט אפילו דאס אים זאגן אויף וואס צו פאוקעסן וויאזוי ער פאוקעסט דאס יו קען לעט אים דאס איז שוין דאס איז שוין מייקראו מענעדזשן וואס דאס דארף מען נישט טון און די קאנצעפט אויף זאגסטו אויף לעטינג גאו און דעלעגעיטן איז צוויי אנדערע זאכן. זאגסטו די בעלעבאס ווי די האסט געארבייט פאר הי לעט גאו. קארעקט. ער האט געלאזט איך האב געהייערט אן ארבעטער און די גמרא זאגט דאך שוין די ווילסט דערלייגן געלט הייער ארבעטערס און פאר אוועק אויף וועקעישן איז א פערפעקט וועג צו דערלייגן געלט סאיז נישט סאיז דאך א גמרא סאיז דאך א תורה סאיז דאך אונזער גאנצע אידישע לעבן איז דאך אלל אבאוט די תורה און אלל אבאוט וויאזוי מען קען וויאזוי מען נעמט ארויס די תורה. און איינע פון די איינע פון די תמצית הדברים וואס איך האב געהאט מיט א שמועס גראדע וואס גייט יעצט ארויף היינט נאכט אין מוצש ש אויפן וואס גייט לייוו מיט א איד פון פון טאון'ס רבי רבי יהודה שלאבין איך ווייס נישט צו האסט אמאל געהערט פון אים וואס ער זאגט די זעלבע זאך אז ס'איז די די דאס וואס מ'לערנט מיט א בחור איז איז סאך מאל מ'לערנט אים אויס טאקע די גמרא עס איז נישט עקטשועל די גמרא וואס מען לערנט אים אויס, עס איז נאר וויאזוי צו זיין פאמיליער אין א בלאט גמרא, און די זעלבע וועג וואס ער לערנט זיך אויס צו זיין פאמיליער מיט א בלאט גמרא, לערנט ער זיך אויס צו זיין פאמיליער מיט די דעילי לייף און מיט עווריטינג עלס. סאו די ביזנעס דארטן אין די סטאר האסטו געארבעט פאר ווי לאנג? איך האב געארבעט פאר בערך איי וואלד סעי א יער און א האלף.

צו ביסטו חי פון אריין קומען געלט צו דעמאלטס קענסטו הייערן סאו ס'איז שלאגט פאר צו טרעינען ס'איז לייק יו הייער אן עמפלאי טו דו קאסטום סערוויס ווען יו דואינג קאסטום סערוויס יו קענט נאט טעיק א ברעיק פון קאסטום סערוויס און טרעין דיס עמפלאי יו גאטע פיגער עוועריטינג אוט אן יור און סאו דאס איז ווערי ווערי פרעשור עז א מעטער אוו פעקט פאר די פירסט טרי מאנטס האב איך געסטראגעלט לייק מינינג.

ס'האט נישט געמאכט קיין סענס מיך אריבער צו טראגן דעוועלאפמענט פלאס כ'האב נישט געקענט קיין דעוועלאפמענט. איי דיד א ליטעל ביט דעוועלאפמענט, איי דיד די רעפארטס, די קריסטעל רעפארטס, כ'האב געהאלפן אויף באס, באט כ'בין מער אינוואלווד אין דיזיין, די ארקיטעקטשער פון די פראדאקט, וויאזוי זאכן זאלן ארבעטן, די טעסטינג און סאו אן, די יוזער עקספיריענס. סאו כ'האב אויסגעלערנט אסאך פון דעוועלאפן א פראדאקט, ביקאוז איי וואס דער ביפאר די פראדאקט עקזיסטעד און איי העלפט מיי, מיר טאגעדער מיט מיין באס, ווי דעוועלאפ די פראדאקט.

שוין דריי, צוויי דריי יאר פאר איך באנאנד שוין פיל ווי באמאלן וואסער לייק סא דאס איז עס כ'בין אן ארבעטער דארף מען פרעגן ווען כ'פאר אויף וועקעישן יא לייק איי איט דידנט טאלק טו מי ענימאר ס'איז געווארן ס'איז געווען אינטערעסאנט ווייל די ערשטע צען יאר בין איך געווען זייער פראו זיין א ארבעטער.

מיר האבן געהאט א ביזנעס א בוקקיפינג ביזנעס דאס איז געווען ס'איז געווען געלט דאן איז געווען קאוויד דריי מאנטס לעיטער היט קאוויד סאו א יאר צייט בין איך געווען אינקעפעסיטעיטעד איך האב גארנישט געקענט טון און דאן האב איך אנגעהויבן טון קאנסאלטינג איך האב געהאלפן אנדערע פעיראל קאמפאני וואס האט געוואלט אימפלעמענטן א העלט קעיר סאפטוועיר און העלפט דעם אימפלעמענט דעט סאפטוועיר דארט האב איך געטראפן מיין ארבעט מיין

מיך צו נוצן, צו אקאמאדירן פאר גרעבער צו מיר, ביקאוז פינגער טשעקס איז צו קאמפליקעטעד און אווערוועלמינג פאר זיי, זיי דארפן עפעס א פשוטע סימפל זאך, וויטאאוט לוזינג אפשענס, באט עפעס וואס איז דיזיינט פאר סימפליסיטי, סאו קומען זיי צו מיר.
ס'איז זייער א וויכטיגע זאך, טינקינג אבאוט איט, איך בין אין די פראסעס פון פון אריינגיין אין עפעס א געוויסע פיעלד, איך רעד נישט פון איך רעד נאכנישט דערפון אין פאבליק, באט כדי צו אריינגיין אין די קאמפאני דארף איך האבן א סאפטוועיר, און ס'דא פיר אדער פינף גוטע סאפטווערס פאר די ספעסיפיק ביזנעס וואס איי ריעטשד אוט טו דעם און איך מוז האבן א מינימום אמאונט פון עקטיוו עמפלאיס אויפן פלאטפארם וואס ווען איך הייב אן די ביזנעס אלס א סינגל מענטש אלס איין מענטש א וואן מען אפערעישן האב איך נישט קיין גוטע אפשענס וואס טוט די פלאטפארמס? זיי ראנען די סאפטווער די רעקארד קיפינג סקעדזשולינג וואטעווער וואטעווער איז ריקווייערד צו צו טוהן אן א טעקניקל בעיסיס פאר די קאמפעני און צום רעדן וואנס ווי גאו אף קעמרע באט די גוטע סאפטווערס וואס איז דא אוט דעיר נעמען נישט אן קיין סטארט אפ קאמפעניס ווען די זיין גרויס קום צוריק צו מיר סאו איך זאג אייביג פאר די חברה יא יא ווען איך וועל זיין גרויס גיי איך סטיקען מיט די וואס האט מיך גענומען ווען איך בין געווען קליין סאו ווען זאגסטו ווען א מענטש קומט היינט איז א קליינע ביזנעס און הי דאזענט וואנט טו געט אווערוועלמד און ער וויל נישט לייק לאמיך פאוקעסן אויף וואס איך דארף יעצט פאוקעסן און די איבריגע זאגסטו נעם טריידי דאס איז א זאך ס'איז ס'איז מאכט זיך צו פון די קליינע די קאסטומערס פון די קליינע פון די ליטל גיי וואס עווענטשעלי ער גייט זיין גרויס און ווי זאגט זכור לנו אהבת אהבת קדימים און ווי זאגט יו גאנא גראו טוגעדער וויטש איז א מאדערע. איווען דאו דיין קאמפאני וואקסט שנעלער פון דיין פון דיין אינדיווידזשועל קלייענט פון דיין אינדיווידזשועל קאסטומער באט די פאקט אז דו ביסט דארטן ווען ער איז קליין און יו גראוינג די מאר הי גראוס די מאר יו גראו ס'איז נישט אז
ס'איז דו דארפסט היינט באצאלן פֿינף הונדערט דאלער א חודש פאר דיין זאך און באקומסט אפ טו פֿינף הונדערט עמפלאיס און דארט ביסטו געקעפט.

און און די, יעצט לאמיר אריינגיין אביסל וואס מען זאגט אין א זאך וואס אונז אלע היימישע אידן דארף מען, זענען זייער, מענטשן זענען זייער, פיפל אר ווערי פראו פון דעם זאגט עס איז היינט א מאוומענט געווארן אז מען האט עפעס א שיעור תורה סאמטינג אין די אפיס ענק האבן ענק האבן די זאך. העפענס טו בי אונז האב איך תורתו בן מנשה אונז האבן ענק חברותא סא אז מען זעט שטרות בן מנשה ווייסט עס ניין?
זאג מען זעט שטרות בן מנשה וואס איז בעיסיקלי זייער מישן סא די פאונדער איז איטשע ראזענבלאט סאמבעדי. כ'מיין א ליטווישער, זיין דאס זיין מישען איז צו ברענגען תורה צו אפיסעס, סאו זיי האבן שוין אפאר הונדערט ביזנעסער סיינען, אונז האמיר אויך א חברותא וואס קומט אראפ אין אפיס, אונז באצאלן מיר דערפאר, די אפיס באצאלט פאר די חברותא, און יעדער איינער וואס וויל קען לערנען מיט אים פאר דריי מינוט, א האלבע שעה. סאו ער גייט ארום צו די דעסקס און זעצט זיך אראפ און. און נישט יעדער וויל לערנען, אונז טרייען מיר צו ענקארעדזשען מענטשן זיי זאלן לערנען, אונז ער לערנט מיט מיר און מיינע פארטנערס, און צוזאם ארבעט עס

קומסט אן צו א חתונה, אלע גייען אנגעטון ווייסע זאקן, מיט די באדעליצעשע מיט די ווייסע נעקטיי, ווער איז די חתן? זאגט ער, דו זעסט דער וואס גייט אהיים מיט די כלה עט די ענד אוו די נייט, דער איז די חתן, זאגט ער, נאך שמועס, דער וואס גייט אהיים מיט די תורה, דער וואס נעמט עס מיט אין זיך אין זיין טאג טעגליכע לעבן, ס'מיינט אז, באט כ'האב הנאה פון די קאנצעפט, יארן צוריק איז דאס נישט געווען אזוי שטארק איינגעפירט, אז א באלעבאס זאל ברענגען א חברותא, זעצט זיך קומט א זיצט א אינגערמאן ביי זיין אפיס ביי זיין קאמפיוטער און ער ארבעט, קומט אריין די חברותא איינס אזייגער ער לייגט אלעס אוועק און יעצט גייט ער לערנען און דאס איז געצאלט ביים באלעבאס, וואס דאס ווייזט א חשיבות אין די תורה פון דעם באלעבאס, חוץ פון דעם וואס דער אינגערמאן וואס יעדער אינגערמאן דארף האבן, יעדער מענטש דארף האבן א די מטרה פון א אידישע ביזנעס איז צו וואקסן. אין געמיינט צו גיין ארבעטן עס צו וואקסן צו צו אנקומען דאס האט גינסטעך געארבעט אין פינגער טשעק און פינגער טעק און ס'איז נאכנישט האסט געפילט לייק אקעי כ'קען שוין נישט וואקסן און ביסט מ'זאגט דו ביסט ארויסגעשפרינגען פון די כלים איך דארף וואקסן א איד מוז אלעמאל וואקסן צו ס'איז אין ביזנעס צו ס'איז אין תורה אין יעדע עספעקט אין זיין לעבן און איך האב זייער הנאה דאס האט מ'זאגט איך האב אפילו נישט געגלייבט ווי שטארק איך גיי הנאה פון די פון די פון די פון די אינטערוויו פון די שמועס ביקאויס די די דא אינגעלייט וואס האבן גוטע גוטע פאזישענס גוטע דזשאבס און גוטע קאמפאניס זיי מאכן שיין געלט און דאס איז א פראבלעם ביקאויס ס'קומט א פוינט ווי ער האט הי קעפט איט אוט און ער כאפט אפילו נישט ווי טרעפט ער איז כגון, אויב, ס'ווענדט זיך וואס די יונגערמאן פילט, אויב פילט ער טרעפט, איז עס טאקע, דעי קאל איט גאלדען הענדקאפס אין ענגליש, און דאס לייק, ס'איז א אישו, און נישט יעדער פילט טרעפט. ס'איז דא א סערטען גלאריפיקעישאן, נארמאל גענומען, די ביזנעס אונער ליגט אויף א פעדעסטעל, לייק, די. ווען איך קען אים וואלט איך געווען א ביזנעס אונער, וויטש איז טרו, איטס א ביוטיפול טינג, ס'איז זייער שיין זיך צו האבן א ביזנעס אונער. סאו דער'ס נאטינג ראנג בינג אן עמפלאי, און אויב דאס ארבעט פאר דיר און דו ביסט צופרידן און דו וואקסט אין דיין וועג, בלייב דארט, ס'איז אקעי. ווייסט נישט ווי דו האסט כאפצעמאכט מיינע קינדער? ח, ס'איז א גוטע קאנסערן, איך ווייס נישט רעלעוואנט פאר פיינענשל עדווייזער וויאזוי דו קענסט מסדר זיין, איך בין נישט דא צו געבן פיינענשל עדווייס, באט אז דו האסט נישט קיין ניד און די איינציגסטע ניד פארוואס דו ווילסט זיין א ביזנעס אונער ווייל דו ווילסט מאכן מער געלט צו קענען חתונה מאכן דיינע קינדער, איי דאנט נאו איף דעטס א גוד מאטיוועישן, יו העוו טו וואנט איט, דו דארפסט פילן ווי

קומט א זומער, יענער זאגט א ווערטל, דער זומער איז איינגעטיילט אין דריי, זיבן וואכן ציילט מען, דריי וואכן וויינט מען און פיר וואכן בלאזט מען, אונז זעמיר איבער סאו איין דריטל זומער איז שוין פארגאנגען, און באט כ'וואק ארויס פון דא מיט א מורא'דיגע שטארקע מעסעדזש, און ס'איז אפילו שטערקער וואס כ'האב מיך געראכטן איך גיי ארויסקומען, ביקאוז פון וואס איך האב געהערט אז געווען א שטיק צייט וואס דו האסט געסטראגלט פיינענשעלי, ביסט געווען א צד וואס לייק יו דידענט קנאו ווי איך גיי און ווי קום איך דא און ווי איך גיי, באט וואס איך זעה דא איין זאך און איך האלט אז איך האלט אז דאס איז און עגעין איך פיר נישט באשעפערס חשבונות און איך זעה אבער איין זאך די סוקסעס און איך ווייס אז איך זעה די גייסט יו גאוינג טו געט טו פארדער צו זייער ווייטע ווייטע פלעצער איז ביעקאוז דיין ביזנעס איז געבויט אויף א חשיבות צו תורה. און א ביזנעס וואס איז געבויט מיט די חשיבות צו תורה איז א ביזנעס וואס קומט איווענטשעלי אן צו ווי די תורה האט די קעיפעביליטיס צו ברענגען דעם ביזנעס. סאו איי איך וויל דיר באדאנקען פארן נעמען די צייט צו זיך אראפזעצן מיט מיר ענד וואס א פלעזשער און א אנער ענד עניבאדי וואטשינג דיס האסט א ביזנעס א סטארט אפ ביזנעס פריידעי